האלט מער אזוי. וואס האלט מער? וואס ווילן אונז וויסן? מיר ווילן וויסן אלעס, רייט? עס שטייט אין ספרים הקדושים, אין אסאך ספרים און אסאך אנדערע וועגן, איך האב שוין גערעדט וועגן דעם אפאר מאל, אז כדי צו וויסן אלעס, דארף א מענטש וויסן זיין אייגענע נפש, און כדי צו וויסן די אייגענע נפש דארף מען וויסן אלעס אויף ביידע וועגן, האט מען שוין גערעדט אזוי? שטייט ווערט געברענגט פון ווי? אזוי שטייט אין אבן עזרא למשל אין עפעס א פלאץ רענדאמלי. אזוי שטייט אין שוין גרייט צו געשטאנען אויף די בית אויף די מקדש ווערט געקוואוטן עפעס א חסידיש ספר אזוי הכסף בהיכל הפרישים דע עצמך ותדע אלהיך עס איז א מיס קוואוט אויף א טעמפל פון די גאד אפאלא וואס פלעגט אזוי שטיין דארט כידיעה נאו יארסעלף. וואס די חכמים האבן מפרש געווען די תקוה אויף קאנטעקסט און האבן געזאגט אז ס'מיינט, האסט שוין גערעדט וועגן דעם אמאל? אז ס'מיינט אז מ'דארף וויסן אז מען דארף וויסן זיך אליינס, די פשוט'ע פשט איז געווען, איך זאל עס שוין זאגן, פשוט'ע פשט איז געווען אזוי ווי מען לערנט אין די פרשיות אויך אסאך מאל וידעתם און אזוי ווייטער, יו העוו טו קנאו דעט דעירס א ביג א ביג טשעינדזש אוו מינינג וואס די פילאסאפן טוען. שוין סיי אין איד סיי די אידישע פילאסאפן טוען דאס צו אידישע פסוקים, סיי די יוונישע פילאסאפן טוען דאס צו יוונישע פסוקים, איטס נאטינג, אין אנדערע ווערטער ס'נישט קיין, אסאך מאל פארציילט מען די מעשה כאילו איך האב שוין געזאגט דאס אמאל? איף איי סעי, איף יו הער מי רידינג לייק ווארד פאר ווארד סאמטינג דעט איי ארעדי סעד יו קען טעל מי. אסאך מאל קוקן און זאגן אז ס'איז געווען דער רמב ם אדער איך ווייס דער בעל שם טוב און זיי האבן געהאט. תורה, זאל אלע ערליכע אידן זאלן גלייבן אין תורה, אויך גלייבן זיי אין די ריאליטי, איך מיין, מ'קען דאך נישט גלייבן אין די ריאליטי, איז דאך א קשיא, לכאורה שטייט דא פארקערט ווי דארט, פארוואס? כ'האב געליינט ספרים חיצונים נעבעך וואס זאגן דאך די ריאליטי, יא, איים דזשאסט טרייענג טו עקספלעין יו וויי איט דאזענט מעיק סענס. אז מ'זאל געמוזט זאגן א תירוץ, א דוחק תירוץ אז די פסוק מיינט נישט, ס'מיינט, די פסוק מיינט דווקא דאס אויכעט, און אזוי ווייטער. ווייל למעשה ווען מען קוקט אריין אין די אין כאילו ס'איז דא מענטשן וואס קריטיסייזן דאס און זאגן דו בעט איך גייסן ווערן א יווני וואס קען לערנען נאר אידישע ספרים וואלסט נישט געהאט די פראבלעם כאילו די יוונים איז די פראבלעם די פראבלעם איז דאך דער מציאות אבער אזוי מיינען מענטשן איז כמשמע לן אז מ'לערנט די יוונים אויב איינער עקטשעלי ריעד דאוז יוונים יו סי דאס הייבט זיך שוין אפילו די רמב ם אליינס וויל אמאל פארציילן אזוי די מעשה אבער עס הייבט זיך שוין אן די יוונים האבן אויך געהאט א רעליגיע מיט א מסורה און אזוי ווייטער. און די זעלבע טריקס, כמעט, סאמטיימס ממש די זעלבע לשון, די זעלבע, ממש די זעלבע טריקס וואס די פילאסאפי היוונים, חכמי היוונים, האבן געטון פאר זייערע מסורה, האבן די אידישע חכמים געטון פאר זייערע מסורה. אין אנדערע ווערטער, די עצם, די עצם איידיע פון אריינטייטשן פסוקים און זאגן אז ס'מיינט בעצם, איז א יוניווערסעל איידיע. ס'איז א, און עס מוז זיין א שכל'דיגע איידיע, ווייל נישט יעדע איינער איז איינגעפאלן די זעלבע משוגעים ווייל מ'האט געליינט אנדערע בוקס. ס'איז דא עפעס א מהלך אין דאס. ס'איז דא וואס זאגן, אסאך מאל מענטשן קאמפעירן למשל די. רמב ם די כ'ווייס איבן רשד, איבן רשד האט געשריבן א תשובה וואס הייסט די דיסייסיוו טריטיס אויף ענגליש, תשובה בענין לימוד הפילוסופיה על פי הלכה, על פי הלכות וויאזוי הייסט זייער הלכה? שריעה יא? אפי' די שריעה פון קוראן, ער ברענגט פסוקים שטייט אין קוראן דעת השם, פון דעם וויאזוי ווייסט מען? און איינער זאגט מ'קען איבערשרייבן די זעלבע תשובה נאר דארף נאר טוישן די פסוקים, ווייל כמעט די זעלבע, ס'שטייט דאך ענליכע לשונות אין די פסוקים, קען מיינען ס'דאך אויך א רעליגיעזע ספר. דארף מען האבן טאקע מדי תחושות אויף וואס ער זאגט די זעלבע שטיקל תורה און ער לייגט אריין א אידישן פסוק אינשטעט פון א קוראן פסוק לייגט ער אריין א אידישע פסוק אקעי סאו בעק טו אווער סטארי סאו אין די טעמפל אט דעלפיי פעימעסלי איינע פון די לעצטע פלעצער אפאלא דעלפיי וואס א פלעיס אפאלא וואס די גאד און דארט איז געווען אזא אינזל ערגעץ אין יוון און דארט איז דא אזא וואלקענא עפעס א עפעס א בארג מיט א קריץ אינטערסאנט נישט קיין חילוק און דארט איז געווען א טעמפל, א זייער פעימאס טעמפל וואס דארט האט מען באקומען נביאה, און אויף אסאך צייט אפילו נאך די לעצטע פלאץ וואס איז געווען נביאה איז געווען דאס, אמאל פלעגט זיין לויט די יוונישע טראדישן האט מען אמאל גערעדט וועגן דעם, אמאל איז געווען נביאים איבעראל, אזוי ווי שטייט אין פסוק רמ מסיים צופים, איך בין מסיים צופים, יעדע בערגל איז געווען א נביא מיט אזוי ווייטער, צוביסלעך. ווער? יא. צוביסלעך איז נסמייעט געווארן די נביא, סיי אין, כ'האב שוין געזאגט דאס אויכעט, סיי אין ארץ ישראל און סיי אין יוון, נסמייעט געווארן די נביא. ס'איז געבליבן, דאס איז געווען די לעצטע. כ'מיין, אונזער מייסטער וואס אונז ווייסן איז סאקראטיס זייער שפעט, אבער אפילו אין די פירסט סענטשורי, דעמאלטס בעי' וויין די איז די בוק פון פלוטארק, כ'האב גערעדט, פלוטארק די פילאסעפער און די בייאגראפער און פעימאס גיי, ראוט א דייעלאג אן די סעסעישאן אוו די ארעקעלס. און דארט איז ער מסביר אז אפילו עס איז געווען די לעצטע און שוין די יענץ איז שוין אויך שוואך און עס איז שוין כמעט נישט דא און שפעטער האט מען ס'דא א פעימאס טרעדישען פון די דזשוליען דע פאסטעט וויטש וואס די איי טינק די לאסט פערסען דע עווער גאט א פראפעסי פראם אפאלא אט דעלפיי על כל פנים דארט איז געווען א מקדש דאס איז געווען איינע פון די צענטראלע מקדשים פון יוון פארוואס פארשטייל איך אזעלכע שטותים מיר וויסן אביסל קולטשער און דארט. איז געווען א צוויי אינסקריפשענס רילי רייט רימעמבער די טא פעימאס אינסקריפשענס ווען פעם איז אריין געגאנגען צו צו מקבל פון נביא איז געווען א פריסטעס ביי פיע וואס זי פלעגט זאגן פאר מענטשן תשובות פאר זייערע שאלות זייער יראים ותומים סטייל זאך און יא א פרוי יא דעמאלטס דארט איז געווען דווקא א פרוי יא ס'איז געווען אלעמאל א פרוי דארט ס'קען אפשר אנדערע פלעצער וואס נישט אבער דאס די מנהג די מנהג איז געווען אלעמאל א פרוי ענד. זי פלעגט זיצן דארט אויף עפעס א טרי לעגעד סטול, עפעס א ספעציעלע שטיל, און מקבל זיין ווי די היינטיגע מחוצפים זאגן אז אונטער דעם איז דא עפעס געז וואס קומט ארויס פון די ערד און ס'מאכט א עפעס עפעס א דראג מסתמא, על כל פנים דאס איז מסתמא שטותים, ס'איז דא אנדערע וועגן צו נעמען ווי חוץ פון דראגס אויכעט, אבער ס'איז דא אזא סברה. עניוועיס, אין דעם טעמפל איז געווען צוויי אינסקריפשאנס, ס'האט איין קריצט אויפן וואנט צוויי צוויי זאכן, איינס פון זיי איז געווען, נאו יורסעלף, נאו טיי סעלף, אדער איך געדענק נישט וואס זיי האבן געזאגט אויף יאפאניש. און די צווייטע זאך איז געווען עווריטינג מיט אלעס מיט א מאס, הכל במידה. דאס זענען געווען די צוויי ידיעות'דיגע זאכן, דאס איז געווען די עיקרי הדת, צו וויסן ווער דו ביסט, און אלעס מיט א מאס, אין אנדערע ווערטער דאס איז אפאלא'ס שיטה, עטליעסט רייט דיאניסיוס פעימאסלי דידנט האלד אויף דעיס, באט אפאלא'ס שיטה איז געווען אלעס מיט צייכן, תמיד א מיינד נישט אזוי ווי קהלת האט געהאלטן מער ווייניגער יא, נישט זיין צו פרייליך, נישט צו טרויעריג, נישט צו א גרויסער צדיק, נישט צו א גרויסער רשע, נארמאל. און די פשוטע פשט על פי דרך הפשט זאגט שוין די מכון, די וואס עס שטייט נאו יאר סעלף דעת את עצמך מיינט די זעלבע זאך, סמיינט צו זאגן קאם דאון ביסט נישט קיין גאט, אזוי ווי לקהלת זאגט אלוהים על השמים ואתה על הארץ קומסט טאקע צו די מקום המקדש, ווער נישט ווער נישט אל תעוף על עצמך ווי מען זאגט אויף עברית, ווער נישט באגאדלט, דו ביסט נאך א מענטש, ביסטו מייקל יענס ווי א נביא האט וויסן דיין פלאץ אויף די וועלט ביסט נישט קיין, דאס איז די עברי טייטש. און קומט סאקראטיס, אויב איך האב חו מ געזאגט אז מען האט אים גערוידערט פארוואס ער פיליזאפירט, איז דאך קעגן דער אידישקייט, ס'איז מאכט קאליע די יוגנט, יא? ס'האט אים געלייגט אויף טרייעל אז ער מאכט קאליע די בחורים, ער לערנט זיי אויס פרעגן קשיות, דאך זיי האבן נישט קיין דרך ארץ, דאך דינען זיי נישט די געטער פון דער שטאט. האט ער געזאגט, ער ווייסט נישט, ער איז געגאנגען אין מקדש, און דארט איז געשטאנען א גרויסן צעטל, ווייז דיך אליינס, ער ווייסט דאך נישט זיך אליינס, וויאזוי קען ער אפילו נישט אריינגיין אין מקום המקדש? האט ער געחלומט זיך עוקר זיין, דעט וואס היז עקסקיוז, סאו איי דאנט נאו איף הי ריעלייזד דעט הי מעקינג, דעט ער מאכט פירעם פון וואס האט נישט קיינמאל נישט דאס געמיינט, אדער עטס ליטערלי געמיינט אז ס'מיינט דאס, אבער ס'דא א סברה אז ס'מיינט טאקע דאס, ס'הייסט, מ'דארף טאקע וויסן, וואס מיינט וויסן? וויסן קען זאגן מ'זאגט, אזוי ווי, למשל, צוריק צו די אידישע קאנטעקסט, שטייט אסאך פסוקים דייקי השם אלוקים, יא? און אזוי ווייטער, וידעתם כי אני ה' שטייט אין די פרשיות פון יציאת מצרים אסאך מאל אזעלכע לשונות, און די חסידישע ספרים און די פילאסאפישע ספרים אלע זאגן אז דאס מיינט אז די תכלית פון אלעס איז צו האבן ידיעת השם, צו וויסן די אייבערשטער און אזוי ווייטער. פשוט פשט איז נישט דאס אבער נאר וויסן, און רבי נחמן ברסלב האט שוין נורס דאס אין פאך פאר ימי כוזרי האט זיך גע'גנב'ט פון דארט, כאילו זי זאגט די פשט קומט פון די קראים און קומט פון אפיקורסים, זי הייבט שוין דאס צו מיינען, דאקי השם אלוקים זאגט דער שטייט אין מס' אריין. אבער איטס איטס מאר פאר פרום די כוזרי ענד סעים פיפעל דעט ארגיו על ראזאלי וואס דינגעט זיך מיט די זאגט די זעלבע זאך עס מיינט ווייס אז ער איז די גאט און די ביסט נישט די גאט עס מיינט נישט ווייס זיי א חוקר צו וויסן עפעס א ענין פון ידיעה פון סייענס פון נאלעדזש עס מיינט העלאו דעם ער זאגט דערנאך זאגט עס מיינט דערמאן זיך זיי זיך מסעורר עס מיינט נישט וויסן עס איז נישט די ווארט ווייל ס'איז די ווארט דא קען מען עס מוציא זיין כאילו מיינען דאס. און פשוט מיינט מיינט עס טאקע נישט דאס, און ס'איז אמת, אבער ס'מיינט נישט, איך וויל לייגן, איך בין יעצט מלמד זכות צוריק אויף די פילאזאפן, ס'מיינט נישט אז ער מיינט נישט דאס, אזוי ווי איך האב געזאגט דא אמאל א גאנצע שיעור, אז מ'זאל זיך נישט טועה זיין אז ווען די רמב ם און די אלע צדיקים זאגן אז מ'דארף וויסן, מיינט דאס וויסן אזויווי עפעס א קאלטער ליטוואק ארום גיין וויסן, ער ווייסט, ער האט געשריבן אין זיין סייענס בוק, אזוי ווי אונז האבן געלערנט לערנען דא ביי די נשמה, וויסן איז א אקטיווע זאך, נאואינג איז סאמטינג דעט יו דא, איטס נאט סאמטינג דעט יו העוו. כדי אזוי ווי דער ליבאוויטש זאגט מיר אסאך מאל אז די זיי זאגן אזא ווארט אז וואס די חילוק פון אריסטו און משה רבינו אדער מיט כ'ווייס וועם אדער רמב ם אדער אברהם אבינו עס איז נישט אמת היסטאריקלי באט ס'געט ארויס די די נקודה ס'מיינט נישט אריסטו ס'מיינט א געוויסע מאדערן וועג פון טראכטן וועגן נאלעדזש אז ביי זיי ווי מער ער ווייסט איז דאך מער זיך ווערט ער מער יש איך איך גרויסע חכם ווייס אויך אפילו גאט ווייסט איך בין אזוי גרויס. משאין כן ביי קדושת משה רבינו איז אין חבד רופט מען דאס ביטול, אז ווי מען האט געוויסט האט זיך געפילט ווייניגער, ער ווייסט עס איז דא אזא גרויסע גאט, איף יו טינק אבאוט איט, צו האט מען, צו איז סתם לשון הרע פאר איז טעשט אויך געהאט א נאוויך ש ט ווארט, אבער די, אין אנדערע ווערטער די צוויי מובנים פון דעת, דעת, דעת עצמך אדער דעת אלקיך, האבן די זעלבע משמעות באמת, איף יו ריעלייז דעט דעת. צו וויסן, נאלעדזש איז נאט לייק אונז טראכטן סייענס, סייענס איז א זאך וואס ליגט אין די סייענס בוק, מען דארף נאר סייענטיסט זאלן עס דיסקאווערען, זאלן עס אראפשרייבן, נאכדעם שרייבט מען עס אראפ, אבער סייענס אדער נאלעדזש אדער ידיעה אין די אמאליגע שפראך איז א אקטיווע זאך, ס'איז אזוי אקטיוו, אין אנדערע ווערטער ס'איז אזוי אקטיוו ווי דער חסיד וואס טיישט. דעת אלקי אביך אזוי ווי רבי נחמן ברסלבער, דאס מיינט זאגן, טראכט פון דעם א גאנצע צייט, געדענק פון דעם א גאנצע צייט, מ'דארף אזויפיל א גאנצע צייט טראכטן, ס'איז נישט ווייניג, עס איז נישט קיין קולא, ס'איז א חומרא, ווייל דאס וואס מיינט וויסן, וויסן מיינט נישט געדענקען, ס'מיינט נישט, פליז פליז לעט מי טינק, וויסן מיינט נישט אז איך האב א שטיקל נאלעדזש, א פאקט, א מסקנא, מ'לייגט עס אריין אין און און און שאף אים שרייבט אויף א ביכל, ווי געדאכט איך האב א אנציקלאפעדיע, איך האב עס אין מיין קאפ, איך האב עס אין א ביכל אויפן, ממש אויף א ביכל, אדער א ביכל קען איך אין מיין קאפ, מיין זיכרון, איך ווייס, איך קען דיך עס מיך פרעגן קען איך דיר ענטפערען, וויסן איז א אזוי ווי און זיי האבן, איך דענק נישט אויב איך האב געזאגט די שיעור, נאך א גאנצע שיעור וואס, נאך א שיעור, ס'איז יא און נישט, אין אנדערע ווערטער, נישט אזוי ווי ר' נחמן אז ס'איז דא א תוכן אין דעם, דאס וואס דו טראכסט, דאס וואס ער ווייסט, איז נישט סתם ווייל די, לאמיר, לאמיר זיין קלאר, דאס בעיסיק, בעיסיק אלף בית, ווען מ'דארף זיין קלאר וועגן דעם. דאס איז יא ווי ר' נחמן ברסלב און נישט ר' נחמן זצ ל, אקעי? יא ווי ר' נחמן ברסלב און די לוי' כ, איך זאג אלעמאל משה מענדלסאן, הגם איז אויך געווען א וואוילע איד, אבער געווענליך ווען ער רעדט פון ידיעה טראכט ער איז טאקע אזוי. נישט כר' נחמן, נאכאמאל, כר' נחמן ולא כ. ולא כר' משה מענדלסון איין וועג, אבער יא כר' משה מענדלסון א צווייטע וועג, פארוואס? אדער כר' משה בן מימון, יא? קיין אנדערע משה. פארוואס? אז כר' ר' נחמן אז ס'איז אן אק, לאמיך זאגן די ווארט אקטיוו, ס'איז וויכטיג פאר די פילאזאפן וואס אונז לערנען סופאוזעדלי. ס'איז אקטיוו, אין אנדערע ווערטער, אונז קוקן אן אז נאלעדזש איז די מאוסט פעסיוו זאך, אזוי ווי יונה המלך האט געזאגט, מ'הרג'עט אלע חכמים, סאו וואט? ס'איז דא א בוק, ווער ס'וועט וועלן לערנען האט קוקן, תורה מונחת בקרן זווית.

טא מ טא מחלוקת איז געווען די נעמען פון די נקודות אדער נישט אבער זיכער נישט געווען דא געשריבן נאר ס'איז געווען נקודות איז נישט געווען מ'האט גערעדט מיט די גמרא שטייט נישט קיין נקודה אין קיין איין טראם ניין חס ושלום כ'מיין נישט ס'שטייט נישט ס'איז געווען אוודאי האט מען געליינט מיט נקודות אבער ס'איז נישט אקעי איים איים גאוינג אףף טרעק פוינט איז אז די ידיעה די ידיעה מיינט נישט אזוי ווי יענע מלך האט געזאגט א ידיעה מיינט מ'לייגט עס אוועק אין אדער אין די ממש'ע ספרים שטאנק אדער אין די כולי מעטאפארישע ספרים שטאנק פון מיין מח, איך לייג עס דארט אריין, יעצט ווייס איך, יעצט בין איך א ווייסער, און דעמאלטס, אין דעט קיינד אוו אידיע, איף יו טינק אבאוט איט, איטס מ'איז דא אזויווי א מיך, און ס'דא זאכן וואס איך ווייס, כאילו ידיעות זענען פעיפערס, ידיעות, איין וועג פון טראכטן וועגן ידיעות, אמת אזוי, ס'איז א מחלוקת, טיפע פילאסאפישע מחלוקת, אז ידיעות איז אזויווי א שטיקל פעיפער, אין אנדערע ווערטער אזויווי אויף א שטיקל פעיפער קען זיין עפעס וואס רעפרעזענטירט די נאלעדזש וואס ער זאגט רייט אין די בוק שטייט נישט, די בוק ווייזט נישט גארנישט, אבער ס'שטייט אזוי ווי א ווארט וואס די ווארט איז א סימן אדער א רעפרעזענטעישאן רייט א אימעדזש א בילד פון די איידיע פון וואס ער זאגט רייט איך האב א סייענס בוק ס'שטייט ס'דא אויף א לייב נישט דא קיין לייב אין די סייענס בוק רייט נישט דא קיין לייב כ'האב שוין געזאגט די מעשה מיט פיקאסא רייט ס'איז אזוי קליין נישט דא קיין לייב נאר וואס איז דא עפעס א פיקטשער פון א לייב אדער א הגדרה פון א לייב אפילו נישט קיין פיקטשער ס'איז א מסביר וואס א לייב איז און וויאזוי ס'ארבעט און אזוי ווייטער רייט יעצט די סייענס בוק האט נישט האט נישט מורא פון די לייב רייט. און ווען מ'לערנט מער סייענס האט מען נישט מער אדער ווייניגער מורא פון די לייב ווייל די לייב איז דאך נישט דא. דאס קיינד אוו ידיעה, די בוק ידיעה, די ידיעה וואס די בוק האט, וואס איז אראפגעשריבן אין די בוק, האט זיי האט גארנישט צו טון מיט די עצם לייב. ס'הייסט ס'איז א גוטע אויב דו ווילסט ווילסט זיין א לייב כאפער אפשר דארפסטו וויסן עפעס וועגן דעם אדער וויסן ס'קען זיין נוצליך פאר אסאך זאכן באט איטס נאט די ליין, איט דאזענט ברינג יו, ס'ברענגט דיך נישט נענטער צום לייב, א אנדערע וועג פון זאגן, ס'ברענגט דיך נישט ברענגט, ס'ברענגט דיך נענטער צו פארשטיין, צו טון, צו קענען מאניפולירן די לייב אפשר, אבער ס'ברענגט דיך נישט נענטער צו אים. סאו די בוק, און די זעלבע זאך די מענטש, אויב איך, וויפיל ידיעה איך האב ווי א לייב ארבעט און וואס ער טוט און ווי ס'דזשאמפט און ווי ס'עסט גראז און ווי ס'עסט די אנדערע לייב און וואטעווער זיברעס, איז בכלל נישט קיין, דיס איז נאט א עקטיוו טינג, איטס נאט עקטיוו אין וואן וועי, איט דאזענט, און נאך א זאך, ס'ברענגט מיך נישט צו די לייב. רייט? למשל איינער קען זאגן, וואס וואס מיינט ידיעה פון א לייב? די אז קענסט לערנען, קענסט קענסט זאגן אזא מענטש איז א חתן, מענטשן זאגן אזעלכע טענות, איך וויל נאר מסביר זיין, מענטשן זאגן אזעלכע זאכן יא, אויב דעס א מענטש קען לערנען גאנצע אנציקלופעדיע פון לייען פאקטס, און לא פגע ולא נגע, ער ווערט נישט בכלל נסבל, אקעי א לייב איז א זייער שטארקע חיה און ס'טאנצט ארום און ס'לויפט און ס'שלאפט ארויף טאג און ווען ער וועקט זיך אויף שאקלט זיך די וועלט, און אזוי ווייטער. אזוי גייט עס, ניין? רוב טאג שלאפט ער און איינמאל וועט ער וועקט ער זיך אויף. דאס איז אזוי ארבעט א לייב, דאס מיינט קיין א. נו וואס שטייט מען דארף יסגבר ק ארי דאס איז וואס מ'מיינט, מ'דארף גוט פאפן. אקעי. וואס האב איך געוואלט זאגן? און ס'ברענגט מיר נישט אזוי מ'זאגט מ'ברענגט מיר נישט קיין אהבה ויראה. איינמאל צו גיין צום סאפארי מיטן מיטן אפילו מיטן באר ארום די ארום די קאר דארט.

ס'איז דאך א גרעסערע קאלטע בריאה, איך בין אזא גרויסע מבין, גאט פיט אויך אריין אין מיר, גאט פיט נישט אריין אין דיך, רייט? באט סאמהאו יו קען קנאו הים, סאמהאו, סאמוואט, איך ווייס וואס, ענד דען די נאלידזש אוו גאט איז, גאט איז אין יו, דען ביסטו געווארן נענטער אין יו, אדער פונקטליך וויאזוי מ'איז מצייר. סאו יעצט דו האסט די יראת אלוקים רייט? סאו דער רבי נחמן ברסלב'ער וואס טענה'ט איין טענה וואס ער זאגט למשל אז די, דאס שטייט נישט אין רבי נחמן שטייט אין חבד, אז די חוקרים זענען קאלטע בריות און יונה לעבאוויטש זאגט אזא מימרא פארוואס דער רשב א האט געפרעגט זיין ברודער, קאלטע עלטערע ברודער איז געווען א שטיקל אויבער חכם, סאו האט ער אים געפרעגט אמאל וואס איז די חילוק פון חסידות מיט חקירה דאס איז די סעים טינג, מען פרעגט קשיות וועגן אלוקות ווי אזוי ס'ארבעט און ארויף און אראפ פארוואס זענען אונז פרא חסידות און אנטי חקירות ס'מאכט נישט קיין סענס האט ער אים געענטפערט.

טוט מען לערנט מען מיט א גארטל, און ווי מער מען לערנט ווערט די גארטל מער אזוי טייט, מען שאקלט זיך מער און מען דאווענט מער, סא וואס איז די חילוק? ס'דאך סתם א, ס'איז א דיפרענט מאד, ס'איז דיפרענס אין די מאד, ס'איז נאר א דיפרענס אין די תוכן, באט וואט איים סעי, וואס איך זאג איז אז ס'איז א דיפרענס אין די, אין די הבנה פון וואס מיינט געוויסט, פון וואס מיינט נאלעדזש, רייט? ס'איז דא א נאלעדזש וואס איז אזוי ווי א נאלעדזש פון א בוק, איך בין אזוי ווי א בוק, דעמאלטס עי איי ווייסט בעסער פון מיך, אדער אוצר החכמה איז די גרעסטע האנט חכמה אויף די וועלט, און אים בליקט אלעס, ער ליקט עס אפילו יוסף, אפילו. אור נאט א דעפענישן אוו נאלעדזש עז יוספול, רייט? איך לייג עס און ס'איז יוספול, איך קען, כ'האב א סערטש פא, א סערטש פאנקשען, איך קען דארט זוכן עני שאלה וואס איך ווייס אין הלכה, ער טרעפט עס גלייך. סאו איז יוספול, יא? און ס'איז אויך דארט דא. אבער דאס מיינט נישט די סארט ידיעה פון וואס די רמב ם האט געטראכט פון די ווארט ידיעה און בכלל אלע קדמונים ווען זיי האבן געטראכט פון די ווארט ידיעה האבן זיי עס נישט געטראכט, זיי האבן געוויסט אז ס'דא אזא זאך, מ'רופט דאס עיקרון אדער פאטענשעל ידיעה, וואטעווער, געט איר דעם? אבער דאס הייסט נישט ידיעה. ידיעה ביי אים מיינט. מ'קען זאגן איין וויכטיגע זאך, אקטיוולי וויסן, רייט? טראכטן פון, נישט טראכטן וועגן, נאר טראכטן די זאך אליינס. און דערפאר, דיין אידעע איז נאט עקטשועלי סאמטינג דעט יו פוט אינטו יור פאקעט און מ'לייגט עס אוועק, נאר ס'איז א זאך וואס ער טראכט עס יעצט. און וועגן דעם זאגט דער רמב ם זייער קלאר, הגם ס'איז אוודאי דא עפעס א תועלת, מ'דארף עס קענען פארשטיין און און האבן אין זכרון, ווייל נישט ווי זייסטו עס נעמען פון, דעטס אנלי קאלד פאטענשעל אידעע. און דער רמב ם זאגט קלאר איך מיין ס'קומט פון אריסטו די די יסוד אז די רמב ם זאגט איז עפלייט דאס לגבי דביקות, און די רמב ם זאגט קלאר אז ווילאנג אפילו א גרויסע צדיק, איך האב שוין געזאגט דאס, יא? איך האב נישט אפגעזאגט די ש ס, אפילו א גרויסע צדיק ווען ער שלאפט איז ער די זעלבע ווי דיך, אפילו א גרויסע תלמיד חכם א גרויסע פילאזאף אדער ווען ער איז מיט זקעתים ביז כסא, רייט? פארוואס? ווייל ער ער איז נישט ממש די זעלבע ווייל פאטענשעלי ער קען זיך דערמאנען אבער ער דערמאנט זיך נישט, ער טראכט נישט, הייסט ער איז נישט קלוגער פון דיך, ער איז נאר קלוגער פון דיר, ער קען זיין קלוגער, ער איז יכול להיות חכם, אבער ער איז נישט עכט קלוגער, עכט קלוגער איז ער נאר ווען ער טראכט בפועל, אין אנדערע ווערטער, ווען דער אייבערשטער איז מיט אים, ווען די זאך וואס ער ווייסט איז טאקע מיט אים, רייט? סאו דאס איז, ס'איז כ ק רבי נחמן אז ס'איז אקטיוו, אזוי ווי נישט, און ס'איז נישט קאלט, ס'איז א זאך וואס מען דארף טון כסדר, רבי נחמן ברסלב זאגט ידיעה מיינט נישט מען זאל גיין איינמאל צו א קורס, פרופס פאר די עקזיסטענס אוו גאד, און נאכדעם וועט מען זיין א גרעסערע צדיק, מען ווערט נישט קיין גרעסערע צדיק פון דעם, ס'איז א הכנה אפשר, אבער מען ווערט נישט. און אויך איז עס נישט קיין זאך וואס מאכט דיך גרעסער, ס'מאכט דיך קלענער, ווייל די ידיעה איז נאך ווייט, בלייבט נאך אלץ, די זאך וואס דו ווייסט, נישט די ידיעה, בלייבט נאך אלץ גרעסער פון דיך, די ידיעה כאילו אין די סענס אוו די ווארדס דעט איט גאוס אינטו, באט פיט דיך נישט עכט אריין אין די ווערטער, די ווערטער איז דאך נאר א סימן אויף דעם, און די זאך וואס ס'איז א סימן אויף, דאס איז די זאך וואס דו ווייסט, נישט די ווערטער, רייט?

און דער רמב ם זאגט אז ווען דער רבי נחמן איד טראכט א גאנצע טאג דא די כי השם אלוקים די כי השם אלוקים, בעצם ער מאכט די זעלבע מיסטעיק וואס מיר האבן יעצט געזאגט, ער טראכט נאר די ווערטער, פארוואס וואס מיינט השם, ער טראכט נישט וועגן דעם, ער טאר נישט טראכטן, סאו וואס מיינט ה' אלוקים, וואס מיינט השם ה' אלוקים, ער ווייסט אויך נישט, נישט דאס נישט השם נישט ה' נישט אלוקים, ווייסט נישט קיין איינע פון די ווערטער, סאו ער טראכט וואס פון וואס טראכסטו, דער רמב ם זאגט דו טראכסט פון גארנישט, דו טראכסט א כ'ווייס נישט וואס דו טראכסט, דא איז מענטשן וואס טראכטן פון עפעס א גרויסע.

און די ענד פון מורה נבוכים איז איז מיר זענען מדמיין צו ער דארף זיי דמיון ווייל ער געדינט ער טראכט פון א זאך וואס עקזעסטירט נישט אדער ער טראכט בכלל נישט ער זאגט זיך נאר ווערטער און ווערט אנגעקאכט ער ווערט פארקאכט אזוי ווייטער ממילא מען דארף טאקע ווערן פארקאכט אבער מען דארף ווערן פארקאכט וועגן עפעס און דאס איז די איך ווייס נישט אויב ר' נחמן איז עכט מחולק מיט דעם עס זעט נאר אויס אז כ'ווייס נישט אויב איינער איז עכט מחולק מיט דעם אז ס'העלפט צו וויסן אויכעט. כ'מיין אז זיי זענען מחולק מיט די חומרא, און כ'מיין מ'דארף זיכער טרעפן א וועג צו מיקל זיין אין די איסור, דער רמב ם זאגט אז מ'טאר נישט, מ'זאל נישט האבן קיין כוונה אין, כ'מיין בעיסיקלי זאגט ער, מ'זאל נישט, מ'זאל נישט מכוון זיין, ער זאגט מ'זאל נישט מאכן קיין התבודדות ביז ביז מ'לערנט פילאזאפיע, ווייל נישט דמיונ'ט מען, כ'ווייס נישט, מסתמא איז דא עפעס א, יעדער איינער לפי דרכו, ס'קען, ס'איז דא א חיוב צו זאגן קרישמע מיט כוונה, וואס די רמב ם זאגן אז ווער ס'ווייסט נישט זאל נישט זאגן, פטור, נישט פטור. עקזעקט אקעי סאו.
נישט גענוג וואס נאך טון אבער ווילאנג מען ווייסט אז מען ווייסט נישט שוין עפעס מען ווייסט אז מען האט דעס ביי די וועי ווערי אימפארטענט רייט ווילאנג אז איך זאג איך זאג איך קען זיך מסרקע זיין לפי יכולתי ולפי השגתי און איך ווייס אז איך פארשטיי נישט די טיפע לפי טיפקייט וואס שטייט אין עץ חיים פארשטיי איך נישט.

סוי אויב די וואלט געגלייבט אלעמאל אז משיח גייט קומען וואלט משיח קיינמאל נישט געקומען רייט? דאס איז געווען מיין דרשה. אבער איך וויל דאס וויל דאס מסייג זיין איך וויל מאכן קלאר ס'איז נישט קיין נישט קיין חזרה ס'איז נאר קלאר קלאר צו מאכן ס'איז דא אזא זאך וואס הייסט אמונה פשוטה אדער האו יו וואנט קאל איך האב נישט ליב די ווארט אמונה פשוטה באט די רמב ם רופט עס תקליד רייט גלייבן ווייל יענער האט געזאגט נישט קרעיז נישט אירעשענעל ס'איז דא אז מ'ווייסט נישט מ'איז זיך סומך אויף דעם וואס מ'האפט אז ס'איז געלונגען וואס ליגט אין קען דאך נישט לעבן און ווארטן איך מיין אבער דאס מ'זאל נישט מאכן א טעות און דאס רופט מען ידיעה דעטס אלל. דאס הייסט איך ליין זאגט משיח'ל קומען יא כ'האף אז משיח'ל קומט איך האף בסדר איך ווייס אויב דו דארפסט זיין משיח קענסט דאך נישט זיין פאוקעסט אויף דעם אבער נישט קיין סתירה מיט דעם ווען פרעגסט איך דו גלייבסט זאג נישט גלייבסט נישט ווייל איך גלייב יא גלייבן קאסט נישט קיין געלט גלייבן איז אפילו אין די נישט נאר אין די נארישע סענס אין די סענס אז ער טראסט דער וואס האט אים געזאגט. ווילאנג ער האט אבער אויב מען מיינט מען טוישט דאס אויף מיט ידיעה מען זאגט ניין גלייבן וואס די טאטע האט געזאגט איז בעסער ווי וויסן דען יו נעווער גאנא נאו ביקאוז יו קאנט גאו אויף די פאסיביליטי אזוי ווי איינער זאגט וויסן משא ברירה איז בעסער ווי לערנען גמרא בעיון פארוואס האסטו די מסקנא פון די הלכה יא ס'איז אלץ פיין און וואויל אבער די קענסט נישט זאגן אפשר דארף מען טאקע קודם לערנען משא ברירה נישט אזוי ווי די משא ברירה טענה'ט אז מ'איז מחלל שבת מען ווייסט נישט די הלכה. איז א גוטע טענה, אקעי, אבער ס'מיינט נישט אז וועגן דעם זאל איך נישט לערנען הלכות שבת בעיון. אז איך האב נישט צייט צו לערנען בעיון, איך לערן בעיון. כל זמן איך קען, איך קען דאס נאר טון אויב איך בין מודה אז איך האב נאכנישט געלערנט בעיון. אסאך מענטשן מיינען אז די ענין פון אמונה פשוטה איז נישט מודה צו זיין אז ס'דא א גרעסערע מדריגה, וויטש איז ווערי דאם. עז לאנג עז יו נאו, יא, ביז דערווייל גיי איך אזוי, נאכדעם ווען מ'וועט האבן צייט און כח און מח וועט מען גיין טיפער, נאר מיט צייט וועט מען גיין טיפער, דעטס דעטס די ווערי סימפל ענסער. די גאנצע זאך נאר געווען א דרשת סארס אז מ'זאל גיין טיפער ווען מ'קען לפי הענין. און שוין. עניוועיס דעטס איי דאנט נאו ווער איי ווער סטארטעד העיר. אקעי סאו אה. שוין עד כאן א דרשה וועגן עניו דיס איז חזרה אויף דברים יסודות כלליים וואס יעדער איינער דארף וויסן און און די שיעור. נישט ווערן צומישט אין די אלע זאכן. יעצט אבער לאמיר לאמיר טרייען וואט טיים איז איט? לאמיר טרייען צו פארשטיין אבער זיך דערמאנען פארוואס. וואס איז די קאנעקשאן פון די סאו דארט האט געשטאנען נאו יאר סעלף, באט זיי האבן פארשטאנען אז נאו יאר סעלף איז א הכנה צו צו אריין גיין אין די מקדש און און וויסן גאט. און עס שטייט נאו אלימלך ביי די וועי אין פרשת איך געדענק נישט ווערט געברענגט נאו אלימלך, מי שאינו יודע את עצמו, בסעטמער רבי ברענגט עס אסאך מאל, איך ווייס אויך נישט וואס טאמער נישט דאס געמיינט אבער מען קען מען קען די זעלבע וועג אריין לערנען. אבער אין אנדערע אין די ראשונים שטייט אז היכל עשון איז בפירוש, זיי האבן עס יא געמיינט, און כעין זה. וואס? סאו עס ווענדט זיך וואס מיינט דיך, אה, וואס מיינט דיך, ווער איז דער דיך, דאס איז דאך די גאנצע שאלה, יא? ווייסן מיך, ווייסן מיינע מידות רעות איז מסתמא נישט קיין גרויסע זאך, כ'מיין ס'איז אויך עפעס, אבער נישט דארט, נישט וויסן ווי אנצוקומען, אבער מ'מיינט נישט דא דאס. סאו סאו וואס ס'מיינט, עטליסט אין, כ'דענק נישט וויפיל זאכן פון דאס כ'האב שוין געזאגט, וואס ס'מיינט איז, ווי קען ווי סעיט בויס וועיס דאס איז וואס איך וויל זאגן מ'קען זאגן ביידע וועגן כדי ווען איך זאג זיך לאמיר נישט זיך אין די סענס פון ווייל דאס איז נאך א גאנצע שיעור וואס מ'דארף מסביר זיין פארוואס איז זיך נישט אזא גוטע וועג פון טראכטן נאר מ'זאל טראכטן אויף פון זיך זיך אין די סענס פון וואס די נפש איז וואס די וואס די ווילי ענס איז וואט די יו איז אויכעט באט ווען מ'הייבט אן פון די יו אזוי ווי אונז גייען נישט אין די וועג, אונז גייען מער אזוי ווי אבזשעקטיוו, וואס איז דאס א מענטש, וואס איז דאס די נפש פון א מענטש, די סאול פון א מענטש, די נשמה פון א מענטש, די זעלבע זאך ווי וואס איז א מענטש, די לעבן פון א מענטש. אקעי. יעצט, ס'דא אפאר, ס'דא צוויי דירעקשאנס פארוואס דאס קאנעקט אונז מיט אלעס, רייט? סאו, די פירסט און די מאוסט בעיסיק וועג, לאמיר גיין מלמטה למעלה, פון די נפש צו אלעס, איז אז אלעס וואס אונז ווייסן גייט זיין דורך די זאך וואס אונז זענען, רייט? דורך די סארט וועגן ווי מענטשן קענען וויסן. דאס מסביר זיין וויאזוי די עולם האצילות ארבעט, ווער גייט וויסן וויאזוי די עולם האצילות ארבעט? מיך, רייט? אדער וויאזוי די קאקראוטשעס ארבעטן? נישט קיין חילוק וואס. וויאזוי עניטינג ארבעט ווייס איך נאר איך בין דער וואס ווייסט, רייט? די די די די פלאץ, די די די פייפ דורך וואס עס גייט קומען, איז דורך די חלק הנשמה עליסט אדער די נשמה וואס הייסט די ידיעה די מענטשליכע ידיעה רייט איז די אנלי וועי אונז האבן נישט קיין אנדערע כ'מיין דאס איז וואס ער מיינט ביי דעפענישן רייט צו וויסן עניטינג מיינט צו וויסן די נשמה רייט סאו ס'מוז זיין באמת ס'מוז זיין עפעס א קאנעקשאן דאס איז באמת א פילאזאפישע שאלה ס'מוז זיין עפעס מ'דארף פארשטיין וויאזוי דאס ארבעט ניין און א סערטען וועג דעטס איז וואט די נשמה נעסט נפש השכלית אז מ'רעדט פון א מענטש וואס איז בעיקר זיין ידיעה למשל די נפש השכלית איז די דאס וואס מענטש קען וויסן עס מוז האבן עפעס א קאנעקשאן עגעין איף יו רימעמבער וואט איי דזשאסט סעד עבאוט ידיעה דעט איטס נאט אינאף טו לייק מעטש די רעפרעזענט העז טו קאנעקט מוז קאנעקטן מיט אלעס רייט מען דארף וויסן ווי אזוי ס'קאנעקט זיך מיט אלעס ווייל אפשר קאנעקט זיך מיט אלעס נאר אין א סערטען וועג און מילא קען מען נאר אלעס וויסן אין א סערטען וועג למשל אויב יא אויב איינער וועט זאגן א שיטה למשל איף דער פשט איז אזוי ווי די רעפרעזענטעישאן איז אזוי ווי אנדערע דעקארט האט אלע מענטשן האבן געטראכט אז א מענטש ווייסט נישט גארנישט, א מענטש איז בעצם יא אזויווי א קאמפיוטער וואס מ'שרייבט אויף דעם אויף זאכן וואס מיינען האבן נישט קיין עכטע קאנעקשאן מיט דעם, אדער זיי האבן יא עכטע קאנעקשאן נאר ס'איז דורך א ממוצע, אדער א אנדערע שיטה וואס זאגט אז א מענטש קען נישט גארנישט וויסן נאר זיינע אייגענע דמיונות און אפשר איז עס אפשר חלומ'סטו און אזוי ווייטער. אויב מ'האט די אלע זאכן, מעיקס א ביג דיפרענס פאר עווריטינג עלס, רייט? בעיסיקלי עפיסטעמאלאדזשי איז די סטאדי אוו די סאול, רייט? מען קען עס טון באופן מופשט, באט אונז רעדט דאך פון עפיסטעמאלאדזשי פון פון מלאכים, וויאזוי מלאכים ווייסן, וואטעווער, אפילו וואס מלאכים ווייסן איז נאר מענטשן וואס ווייסן וויאזוי מלאכים ווייסן, רייט? סאו מען דארף וויסן, איך האב נישט געזאגט אז ס'איז אלעס אין קאפ, איך האב געזאגט אז ס'גייט זיכער דורך דיין קאפ, ס'איז אלעס אין קאפ, דאס איז איין שיטה, אויב אלעס איז אין קאפ, דען אין סערטען וועי דער איז אנלי יורסעלף טו סטאדי. נישט נאר דעת ארץ וכו' ווען דאס ווען זאג איך דאס איז נישט די פשט נישט פון די פסעצנער רבי נישט פון די אלע חברה איז דא אזעלכע מאדערנע מפשטים וואס זאגן דאס נאך קאנט און נאך די אלע מענטשן וואס סאמהאו ענד אפ נאוינג אנלי יור סעלף קומט אויס אז צו וויסן זיך אליינס איז צו וויסן אלעס ווייל ס'נישט דא קיין אפשר האט עפעס קאנעקשאן מיט אלעס אפשר האט עס השפעה פון אלעס אבער ס'איז די איינציגסטע די איינציגסטע זאך וואס מ'וויסט, איך זאג נישט אז דאס איז די איינציגסטע זאך וואס מ'ווייסט, די איינציגסטע אבדזשעקט אוו נאלעדזש, רייט? אבער ס'זיכער גייט אדורך דאס, דאס איז כלל המועד, דער קאין איז נישט מחולק אז א מענטש איז א מענטש, כ'מיין אויף דעם איז ער, אויף דעם איז נישטא קיין וועג ארויס, רייט? אלע שיטות, די מאוסט ריעליסט וואס מ'קען זיין, איז מודה אז ס'קומט צו דיך די ידיעה, רייט? און ס'מוז, און דעטס א ביג דיפרענס, מעקס א ביג דיפרענס וואסערע טעאריען זיי האבן, וואסערע הבנות זיי האבן אין די ידיעה, די וואס א נפש, נפש השכל איז דאס וואס א מענטש קען וויסן, ס'מוז האבן עפעס א קאנעקשאן מיט אלעס, און איטס עמעיזינג איף יו טינק אבאוט איט, רייט? שטייט א פסוק אין קהלת, גם את עולם נשאם בלבם, יא? כ'ווייס נישט אויב ס'מיינט ממש דאס, אבער ס'זיכער א גוטע טייטש. אז די גאנצע וועלט ליגט אין דיין הארץ, לב, לב מיינט זיין שכל, יא? נישט אין דיין הארץ, יא? מבלי, און ער זאגט מבלי אש יכל האדם לעת ראש וסוף, עפעס אזוי, א מענטש קען נישט וויסן די אנהייב און די ענדע, אבער די גאנצע וועלט, עס איז נישט דער פשוט'ער פשט פון די פסוק, אקעי, אז דו מיינסט מיך, ס'איז מער, ס'מיינט מער, אזוי ווי כ'האב פריער געזאגט, אבער מ'קען זיכער אזוי אריינטייטשן, און ס'איז זיכער דא מענטשן וואס פאר מיר האבן אזוי אריינגעטייטשט. און די גאנצע וועלט ליגט אין א מענטשנ'ס הארץ, עס איז געווען פעימאס פרי-סאקראטיק פילאסעפערס, איך געדענק שוין נישט וועם, האבן געזאגט, די סאול איז עווריטינג. איך האב געפרעגט, וואס איז דאס, וואס איז א מענטש'ס נשמה? אלעס. וואס הייסט אלעס? ער ווייסט אלעס, פון וואו ווייסט ער אלעס? ער איז, אדער עפעס א שייכות, עפעס א טאטש, סאמהאו טאטשט די סאול אלעס, רייט? אין אנדערע ווערטער, אלעס וואס אונז ווייסט, קען זיין ס'דא נאך זאכן וואס מען ווייסט נישט, אבער די אלע זאכן, אבער איטס א לאט, יו העוו טו רילייז, לאמיר שוין זאגן, אפשר איז דא עפעס א עולם ערגעץ וואס אונז ווייסן בכלל נישט, אונז ווייסן גאנץ אסאך פון זיי, עטליעסט אונז האבן געהערט, אונז קענען אויסטראכטן, אונז קענען פאנטאזירן, אונז קענען הערן, אונז קענען גלייבן, אונז קענען אן א משונה'דיגע אמאונט פון זאכן וואס פיטן אלע אריין אין די מענטשליכע מיינד, אין די מענטשליכע ידיעה, אין די מענטשליכע נפש, סאמהאו, סאו, איטס, דעטס וואן סימפל וועי וויי די סאול אינקלודס עווריטינג. אין סאם וועי, וועט מען דארפן מחוקק זיין וויאזוי ס'ארבעט אדער אויב ס'וועט ארבעטן, אבער ס'איז זיכער אז ס'איז זייער אינטערעסאנט, ס'הייסט אין אנדערע ווערטער מ'דארף באמת מ ז אויב מ'וויל, למשל אויב איינער, עגעין, און היער יו קאוד עד דיס טו שיטות נאר וואס היינט היינטיגע צייטן דארף מען עס אלעמאל דערמאנען, מ'קען זאגן אז סאו אונז זענען מורא'דיג בייעסד אדער מורא'דיג אין אלעס אין דיין קו אלעס דמיון און לויט און לויט וואס מענטשן זענען אזוי טראכט מען אלעס, דאס איז איין וועג וואס מ'קען עס זאגן, אבער מ'קען זאגן אזוי ווי די ראשונים פלעגן זאגן און זיי פלעגן זאגן פונקט פארקערט. אז פון דעם וואס א מענטש קען אלעס וויסן, זעט מען אז אלעס איז סאמהאו מענטשליך. אין א געוויסע וועג. אזוי ווי זייער פעימעסלי האט מען געזאגט אז אדם עולם קטן ועולם אדם גדול, עפעס אזוי, א מייקראקאזם און מעקראקאזם, רייט? און דאס, איינע פון די זאכן וואס ער מיינט, עטליעסט, איז אז א מענטש קען אלעס וויסן. סאו אין א געוויסע וועג, אלעס איז מענטשליך. וואס מיינט מענטשליך? נישט מענטשליך אז ס'פרעסט אזויווי מענטשן, אבער עט ליעסט פון די מענטשליכע שכל. אלעס האט עפעס, אלעס וואס אונז ווייסן, וויטש איז, אגעין, איטס א לאט אוו טינגס. א מענטש ווייסן פון פון די ווייטסטע שטערן ביז די קלענסטע בעקטעריע, כ'מיין ס'איז זייער אסאך זאכן, אפילו אפילו איף ווי איגנאר אלל די עולמות עליונים, איז שוין זייער אסאך זאכן, רייט? און אלע פון די זאכן האבן עפעס א מען קען עס רופן נאובילעטי, רייט? זיי האבן עפעס א תכונה וואס לאזט אין זיי ווייס וויסן, רייט? מען למשל, למשל לאז זאגן מע, כ'ווייס, מען קען עפלייען מעטס צו אלע פון זיי, וויטש איז אויסא מאדערן וועי אוו טינק, רייט? מען קען מאכן מעטס אויף אלע פון די זאכן, כמעט אלע פון זיי, אפשר נישט אויף קוואנטום פיזיקס אדער נאר אויף פאני קיינד אוו מעטס, מען קען אויך, מען קען אויף אלעס מאכן מעטס, מען קען אלעס פארשטיין, ס'איז דא מענטשליכע, און איטס א חידוש, רייט? דאס איז א ווערי פעימאס. נאט אבאוט מעט באט איז די אנריזענעבל האו איז איט קאלד רעמעמבער איז גייער צו די ווערי פעימאס אנריזענעבל אפעקטיוויטי אוו מעט רייט ס'איז א פלא אז די מעט וואס אונז פארשטייען ארבעט אויף אלעס אבער ס'איז די אנריזענעבל אפעקטיוויטי אוו די הומען מיינד רייט די הומען מיינד וואס ער פארשטייט אלעס ס'איז אבער זייער אינטערעסאנט וויאזוי פארשטייט ער פון גאט ביז ביז א אגעין די קאנצעפט פון גאט וואס אונז האבן קען זיין ס'נישט דא אזא גאט ס'איז יא דא נאך צוויי געטער איך ווייס נישט אבער ס'איז די הומען מיינד אינקלוד די אלע זאכן סאמהאו רייט א למשל אויב אין אגעין איך קען זאגן א נארישע משל רייט אויב ס'דא א פראגרעם וואס א קאמפיוטער פראגרעם וואס קען זיך קנעקטן צו א סעטעלייט און ס'קען זיך קנעקטן צו א א סענסאר אין די אין די הרי חושך ערגעץ און ס'קען פיר פירן פירן אזא סארט פראגרעם ס'מוז האבן אין די אפערעיטינג סיסטעם מוז האבן עפעס א מעגליכקייט סאם קיינד אוו מעגליכקייט נאט גאנע געט אינטו וויטש קיינד וואס ער קען טון די אלע זאכן רייט. היינט קאלירט ער קען זיך קאנעקטן צו די אלע זאכן מ'מוז האבן עפעס א ווייער וואס קאנעקט זיך צו דעם א ווייער וואס קאנעקט זיך צו יענץ ס'מוז סאמהאו זיין קאנעקטעד רייט דער איז סאם קאנעקטיוויטי אוו אלל די טינגס ענד די עטליסט עז פאר עז וויר קאנסערנד די יומען סאול איז די טינג דעט קאנעקטס אלל דיס טינגס וויטש איז טורנס אינטו איף יו מעיק דיס אינטו א זאך וואס איז עכט נישט נאר א פראבלעם וואס אונז זענען סטאק אין אזוי ווי קאנט און זיינע אלע חסידים טראכטן אבער אויב ס'איז נישט נאר א פראבלעם פון אונז נאר ס'איז א פראבלעם א מציאות פון די וועלט. רייט? און איטס סאמטינג ווערי אינטערעסטינג, און דען אין סאם סענס איט מייט איווען בי ליטערלי טרו דעט דזשאסט ביי סטאדיאינג האו יור מיינד ווארקס יו קנאו עווריטינג, ווייל אלעס דארף זיך אפשפיגלען סאם האו. קען זיין מיט וויסן בעסער, מיט קריכן דארט און וויסן, אבער ס'איז זיכער די בעיסיק פאקט איז זייער אינטערעסאנט, די פאקט אז אלעס פיט אריין אין מיין קאפ סאם האו, אדער קאנעקט זיך מיט מיין קאפ סאם האו. וויטש מינס אין סאם סענס רייט למשל איינער וועט זאגן אזוי ווי מיין משל פון די קאמפיוטער אויב מיין קאמפיוטער האט א ווייער וואס גייט צו די פרינטער און א ווייער און ביי די וועי ווייער איז נאט א קארעקט ווייער צו א דרייווער וויטש קיין חילוק א דרייווער וואס קאנעקט צו מיין פרינטער און א דרייווער וואס קאנעקט צו די ווייער איז נאר די גוף פון דעם רייט און א דרייווער וואס קאנעקט צו די צו די מאניטער און א דרייווער וואס קאנעקט צו די מאוס איי ריעלי אנלי האוו טו סטאדי די דרייווער טו אנדערסטענד וואט א פרינטער איז. איך דארף נישט אויף די קוקן אויפן פרינטער, איך פארשטיי אויב ס'מאכט, עגעין, מייט מייט בי הארדער ווארק, איך ווייס כ'קען עס אז גרינגער צו קוקן אויפן פרינטער, אבער ס'מיינט אז ס'מוז זיין עפעס א אינטערפעיס, עפעס א קאנעקשאן וואס קאנעקט דאס, איך קען דאס שטודירן, און די חלק הקאמפיוטער וואס רעדט צום צום מאוס, גייט מיך אויסלערנען וואס א מאוס איז.

מיין נאלעדזש מיט וואס איז געזאגן אין די וועלט איז נאר דא עפעס א גאט וואס מאכט זיכער אז עס זאל שטימען און דאס מענטשן זאגן אפשר יו נאו יו נאו דיס טויט קיצור סאו איט וואלד בי דיפרענט יו מייט סטיל גיוו מי סאמטינג טו עקספלעין באט יו מייט דזשאסט סעי גאד מעיקס איט ווארק אר וואטעווער דער איז נאט גאנא בי די סעים קיינד אוו עקספלענעישן איך זאג נישט דעטס אנאדער דיסקאשן באט לכל הדעות די סטאדי אוו די סאול איז וואן אוו די פירסט טינגס דעי האוו טו סטאדי אר וואן אוו די עסענשאל טינגס רייט ענד דעס קומט פון דעם עס קומט אויך דאס איך זאג עס דעי וועג ווייל פון דעם קומט ער אויך ארויס די בעקווארדס וועג רייט און עס שטייט אויך אין פלעיטאוס דייעלאג. מ'קען נישט וויסן וואס די נשמה איז ווייל מ'ווייסט וואס אלעס אנדערש איז. סאו ס'איז דא עפעס אזא סירקל וואס גייט דא וואס גייט דא גייט פאר. פאר די זעלבע ריזן ווייל אויב למשל אונז עסטו מברר זיין אז די א קאקראוטש איז אנדערש אדער א מלאך איך ווייס נישט וואס עניטינג אדער די בעיסיק מעטאפיזיקס פון די ווארלד איז דיפרענט רייט וויל דיס עקספלעין דיס ווען יור סאול אלסא האס טו קאנעקט טו דעט און נאו איט האס טו קאנעקט אין א האול דיפרענט וועי דארפסט אויספיגערן וויאזוי ס'קאנעקט זיך מיט דעם. רייט? ס'איז ביידע וועגן, רייט? אויב אויב כ'וועל זעהן אז די און און און גאוינג בעק טו מיין משל אויף די אויף די קאמפיוטער און די און די מאוס, פירסטלי יו דאנט אנדערסטענד איט קארעקטלי, כ'האב געזאגט אז מ'קען עס פארשטיין, מ'גייט נישט אינגאנצן פארשטיין פאר מ'קוקט אויף די מאוס וואס די דרייווער איז פאר, אבער אפילו נישט כ'מיין מעיבי מעקינג מיסטעיקס, און נאט אנלי דעט, און איף איי העוו עני באט דאס איז איין זאך, און די צווייטע זאך וואט עווער מיי בעיסיק מעטאפיזיקס אר, רייט? וויאזוי די גאנצע וועלט ארבעט, וואס איז די בעיסיק רולס אויף וואס די גאנצע וועלט ארבעט, מוז זיין אז מיין מיין נשמה ארבעט אויך אויף די בעיסיק רולס, רייט? און אויב איך ווייס נישט איינע פון די בעיסיק רולס, וויטש אינקלוד עווריטינג, דארף איך נישט וויסן דאס אויך נישט. סאו, ס'איז ביידע אמת. אין אדער ווארדס, דאס איז טרו פאר עוורי פילאסאפיקעל טינג, באט עספעשעלי פאר סאמטינג לייק די סאול, וויטש וויבאלד די נשמה, אין אנדערע ווערטער, צו פארשטיין וואס איז מיין, וויאזוי מיין א בוק ארבעט, דארף איך וויסן אלע, איך דארף וויסן וועגן פעיפער, איך דארף וויסן וועגן אינק, איך דארף וויסן וועגן עווריטינג דעט בוקס אינקלוד, רייט? און עס גאוס בויז וועיס, איך קען, וואלד בי פראבעלי א ווערי לאנג טינג טא דא, באט איך קען שטודירן דעם בוק און נעמען א מייקראסקאפ און אויסקפינען וואס איז אינק און וואס איז פעיפער און ווי עס האט זיך געפרינט, מעיבי מעיבי איי קען פיגור אוט דעט סאם האו איט גאט פרינטעד איווען איי מייט מעיק אפ פאני פשטים, איך ווייס נישט ווי אזוי ס'איז געקומען באט אפשר ער קאוד, איך ווייס נישט, אפשר איז דא עפעס א וועג צו טרעפן ראיות, רייט?

באט מה שאין כן א נשמה וואס אינקלוד די גאנצע וועלט, אז ס'האט אלץ עפעס א קאנעקשאן מיט די גאנצע וועלט, סאו ביפאר איי קנאו עווריטינג, איי דאנט קנאו עווריטינג דעט גאוס אינטא איט, רייט? איף עווריטינג גאוס אינטא איט אין סאם וועי, אגעין מיר דארף מברר זיין וואס מיינט גאוס אינטא איט, באט אויב אלעס גייט אריין אין די נשמה, סאו צו וויסן די נשמה דארף מען וויסן אלעס, באט אויב א מענטש, און ס'איז ווערי אימפארטענט ביי די וועי, ווייל למשל אויב א מענטש גלייבט, פארגעט אבאוט די קוועסטשאן אויף די נשמה, רייט? אויב א מענטש וועט גלייבן למשל אז ס'איז נאר דא. נו וואס איז די צדקה? מען זאגט אין עולם אלא אחד, יא? אז מאטעריעליזם. איף יו בעליוו אנלי אין מאטעריעליזם. נאו קאנעקשאן די קוועשאן אוו די סאול. דען דיין סאול גייט זיין מאטעריעליסטיק. בהכרח. רייט? און ס'גייט כאילו פעלן א פארט. איף דעטס נאט טרו. דען יו קען בי מיסינג א האול פארט אוו די סאול וויטש איז די נאן מאטעריעל פארט. רייט? אויב די גלייבסט אז ס'איז דא וועגן צו מוכיח זיין פון די סאול אליינס נישט מאטעריעליזם. אט ס'איז אויך דא וועגן צו סתם רעדן. אז ס'איז נישט, און ס'איז נישט גענוג, און מ'קען נישט פארשטיין די וועלט מיט אסאמע נאר מאטעריאל זאכן, יו העוו טו אסום נאן מאטעריאל טינגס, און די סאול איז די וואן דעט נאוס דעט, סאו נאו יו העוו טו עד נאך א גאנצע שטאק אויפן סאול, רייט? קאוז יו העוו טו וועי טו אנדערסטענד פאר דעט טו קאנעקט, רייט? סאו די נאוינג די אדער טינגס, און א לאט אוו טינגס, למשל א לאט אוו אקאונטס אוו די סאול אדער אוו די פערסאן, אר נאט גאוינג בי קאמפליט ביקאוז דעי פארגעט אבאוט סערטען פארטס אוו די ווארלד, למשל, איך זאג עס זייער קלאר, למשל, ס'איז דא א טעאריע פון די נשמה, רייט? בעיסיקלי אויף א פערסאן, סעים טינג, קאלד, נו, וויאזוי הייסט עס? איך וויל עס נישט זאגן רופן א ווארט, אקעי? קאלד, כ'ווייס, סייקא-אנאליסיס, אקעי? ס'דא אזא טעאריע, און ס'דא אסאך מענטשן וואס ווייסן אזעלכע פאפולער ווערזשאנס דערפון, אקעי? און די טעאריע זאגט אז וואס איז א מענטש? שייגעץ איך האב געזאגט אז עס שטייט נישט חס ושלום. די טעאריע זאגט א מענטש איז א זאך נו וואס האט ליב סעקס און האט פיינט פון טויט אקעי אזוי האט פרויד געזאגט דעטס וואט א פערסאן איז לא פחות ולא יותר אקעי סעקס און דעט דאס איז א מענטש ער האט מורא אז ער גייט שטארבן און ער האט ליב צו האבן סעקס דאס איז די גאנצע מענטש איז אלעס וואס א מענטש זעהסט זעהסט אז א מענטש לערנט גמרא. דארפסט פארשטיין אז ער לערנט גמרא ווייל ער האט מורא צו שטייען ווען מיינט ער לעזט א מענטש לערנט גמרא דארפסט פארשטיין אז זיין מאמע ווען ער איז געווען קליין און וואטעווער פון דעם לערנט ער גמרא סאמטינג רייט ריעלי זעהט טאקע אויס אז ער לערנט גמרא אדער איז אינטערעסירט אין די הלכה פון שש נגח זיי פרה אמת איז ער נאר אינטערעסירט אין הרג'נען זיין טאטע און חתונה מיט זיין מאמע רייט דעטס ריעלי וואט הי וואנטס נאו דיס טעארי איטס איטס איטס בויט מעיקס די ווארלד סמאלער ענד די הומען סאול סאו אט די סעים טיים אין סאם סענס רייט. ער גלייבט נישט אין עניטינג מער פון פון דאס, און ממ און רציחה און מרד, רייט? גלייבט נישט נאך מער פון דאס, און מילא זאגט ער דיין נשמה איז אויך נישט דא מער פון גארנישט מער פון דעם, רייט? ענד איטס סאמהאו גאוס באוט וועיס, ביקאוז הי העז א טיארי ער קען מסביר זיין אז אלע יומען מאטיוועישן אלעס קאמס דאון טו דיס ריעלי, סאו ער קען עקספלעינען משה רבינו ווען ער איז געקומען ארויסנעמען די אידן פון מצרים און זאגן אז ס'איז דא איין גאט, ריעלי הי וואס דזשאסט. דאס איז די האב איי פארגאט די בוק, מאוזעס און מאנאטיעזים רייט? ער האט זיך אויפגעוואקסן מיט א פרעה, איז געווען צוקריגט מיט אים, סאו ממילא ס'קיצור ס'איז א משפחה פייט צווישן משה און פרעה און באסי איך ווייס וואס רייט? למשל איי דאנט נאו דעטס נאט עקזעקטלי היסטערי האס דיפרענט טעארי וואנטס טו איט היז פאדער אר וואטעווער בקיצור רייט באט דעטס דעטס א קיינד אוו מהק יו איגנאר אר איך זאג נישט אפילו אז ס'נישט ריכטיג איך נאר מסביר וואס געשעהט ס'נעמט אוועק געוויסע פארטס פון די נשמה און געוויסע פארטס פון די וועלט און די זעלבע צייט. רייט? איף סאמאן סעיז קאם אן דיס איז נאט ריזענעבל, גוט לאמיר שוין זאגן אז מענטשן זענען נאר רציחה און ניאוף, אקעי לאמיר שוין זאגן, אבער אין די וועלט איז נאר דא דאס טאקע? ס'איז דאך דא ס'איז דאך דא גאלעקסיס ווייט אוועק וואס אונז ווייסן וועגן זיי רייט? לאמיר זאגן, כ'זאג נישט אז ס'נישט גענוג, צו ס'איז גענוג אדער נישט גענוג, אבער איך קען פרעגן, איינער קען פרעגן א קשיא, איך האב נישט דורכגעטראכט די שטיקל תורה פארדעם סאו. איינער קען פרעגן א קשיא, באט איי טינק איט וואלט בי א גוד קוועשאן, לאמיר זאגן אז מענטשן זענען דאס, אבער ס'איז דאך דא, ס'איז אמת אז ס'איז דא אין די וועלט, ס'איז דא אסטראנאמי, אז ס'איז דא שטערנס מיליאן לייט יערס אוועק, וואטעווער, און זיי זענען דארט, רייט? זיי, פארוואס זענען זיי דארט? ווייל דו ווילסט חתונה מיט דיין מאמע? מסתמא נישט, רייט? זיי זענען דארט דזשאסט קאוז זיי זענען דארט, רייט? יעצט קענסטו זאגן דאס וואס מענטשן שטאדירן זיי איז נאר ווייל זיי, אלץ קען מען זאגן. באט דען דער איז סאמטינג מיסינג אין דיס אין דיס טינג, עס איז א דוחק דער, אין א געוויסע סענס א דוחק, עט ליעסט איף יו עסום דעט דער האסט טו בי א בעטער קאנעקשאן ביטווין די סאול ענד די ווארלד, רייט? איף יו עסום מיי עסאמפשאן וואס איך האב יעצט אראפגעלייגט, אז דאס איך ווייס אין מענטשן זענען מאדנע בריות, איך זאג דאס נישטא קיין נאך א בערי ביי די וועי, אגעין דאס איז אונז רעדן א גאנצע צייט אפשר מענטש איז נאר א בהמה, עס איז נישטא קיין נאך א בערי אין די וועלט וואס קערט וואס האט עפעס א מוסד לבירור

און נישט נאר ס'דא א לבנה, אונז זעען די לבנה, רייט? אונז ווייסן פון די לבנה, אונז קערן א ביסל אין די לבנה, ס'קען זיין אפילו אז אונז ווילן גיין אויף די לבנה אן מנצח זיין רוסלאנד, ס'קען אפילו זיין. אין אנדערע ווערטער, דער מענטש איז גרעסער פון וואס ר' סיגמונד האט געזאגט, רייט? אדער קומט ארויס פון דעם מהלך. דעטס דזשאסט אנאדער וועי אוו שאואינג דעט. די האו ביג די ווארלד די סאול.
אבער דו קעירסט דו קעיר איך קעיר איך קעיר איך קעיר ס'דא א סייענס ס'הייסט אסטראנאמי. עגעין מ'קען מ'קען מ'קען באט איטס איטס אזוי. ס'טשעינדזשט נישט אבער ס'מאכט עס מער לעס מסתבר. עסומינג מיי וועי אוו טינקינג וואס איך האב ביז יעצט די לעצטע האלבע שעה פארדעם געזאגט, ווייל דאס וואס איך ווייס וועגן די שטערן מיינט איך קעיר אביסל וועגן די שטערן, איך האב עפעס שייכות מיט דעם שטערן, איז איך מיט שטערנהייט האט מען עפעס א שייכות? די פרויד זאגט דו האסט נישט קיין שייכות מיט שטערנהייט, דו האסט נאר שייכות מיט שלאפן מיט די מאמע, דאס איז די איינציגסטע זאך וואס דו האסט שייכות מיט, און דאס איז אביסל א מאדנע, ס'איז מוצק ווען מ'דרייט פשיטא, דאס איז מענטשן זוכן שטערנס.

איך זאג נישט אז מען קען נישט אז מען קען נישט נאכאלץ אזוי טראכטן, איך זאג נאר אז איף יו אנדערסטענד דיס טינג אויף די עולם נושאים בליבם אז די וועלט די מענטש'ס שכל סאם האו אינקלוד און ס'איז קאנעקטעד מיט די אלע זאכן, ס'איז א קאנעקשאן, ס'דארף פאסן די צוויי זאכן, דעמאלטס ס'איז דא א שטערנדהייט אין א מענטש'ס קאפ סאם האו, איך האב נישט געזאגט קיין טעאריע וויאזוי ס'ארבעט, דארף דאס פארשטיין, באט. און איטס נאט דזשאסט, א מענטש'ס קאפ איז נישט נאר דאס, ס'איז אויכעט שטערנס, בדרך משל, און ס'איז אויכעט גאט און אזוי ווייטער, באט ס'איז אויכעט שטערנס. אה, שוין, העולם גייט שלאפן. סאו, ניין, איך ווייס. שוין, דעטס דעטס ענאף, מאר דען ענאף. סאו, שטעטן די סענטער, בועלט פארע.
סאו וואס איז די פאנטש ליין? אז די פאנטש ליין איז אז ווי גרעסער א מענטש איז, מענטשן, אלע מענטשן, מענטשהייט, נישט א מענטש, אזוי איז גרעסער די וועלט, ווייל ווי גרויס די וועלט איז עט ליעסט אזוי גרויס איז א מענטש. אזוי ווי די תניא זאגט אז ווען מ'טראכט עפעס איז דאך יענץ אין דיך, כ'זאג נישט אינגאנצן אין דיך, באט ס'קאנעקט זיך מיט דיך, ממילא זענען מענטשן אזוי גרויס ווי די גאנצע וועלט, ענד זיי די אנלי טינג דעטס עז ביג עז די האול ווארלד, עט ליעסט מעיבי די מלאכים, כ'ווייס נישט, אבער אלעס אנדערש וואס אונז ווייסן, אפשר גאט זיי נישט אזוי גרויס? עס פאר עז ווי נאו דעי דאנט דעזענט דעי דאנט נאט אינטערעסטעד אין דעט ענד דעטס וואי עס איז דא א געוויסע זין וויאזוי מען קען שטודירן מען דארף נאר שטודירן זיך אליינס אדער אגעין זיך אליינס איז אוועררעיטעד מענטשן מען דארף נאר שטודירן די נשמה פון מענטשן און דעיס אינקלוד אלעס.

הונדרעט פערסענט, ס'איז דא, ס'איז דא, אבער ווען די רמבם זאגט ידיעה מיינט ער נישט דאס, איז געפערליך אז ער מיינט נישט דאס, אוודאי איז דא אזא זאך, נישט מחולק אז ס'איז דא. דו מיינסט נישט נאלעדזש לשם נאלעדזש?
ס'הייסט נאלעדזש לשם טראכטן, קאנטעמפלעישן, התבוננות, די מטרה פון וויסן איז צו קענען טראכטן וועגן דעם, איז צו קענען וויסן בפועל, אזוי ווי די מטרה פון. דעטס אלל, דאס איז נישט פאר, דאס איז לשמה, דאס איז די גאנצע זאך. אזוי ווי די מטרה פון לערנען זיך שפילן פיאנא איז נישט צו קענען שפילן פיאנא, נאר צו טאקע שפילן פיאנא, רייט? צו קענען און שפילן. אדער פאדער צו קענען, אבער שפילן אן קענען אזוי ווי דער ברסלב'ער שרייט אבעלע, דעטס די עקזעקט טינג. די עיקר איז צו קוועסטן די יאס, די עיקר מ'דארף אן, ס'נאר צו וויסן די טעארי פון מוזיק אן דרוקן די באטן העלפט גארנישט. אבער זיי דרוקן די באטן אן קענען איז שרעקליך אויכעט, רייט? נישט קיין וועג. עקזעקטלי. אבער מטרה, וואס איז די מטרה פון שפילן פיאנא? מענטשן זאלן ליסען שפילן פיאנא. וואס איז די מטרה פון טראכטן וועגן גאט? דאס איז די מטרה פון אלע אנדערע זאכן, באט דעטס אנאדער שיעור. ביי די וועי, כ'זאג נישט אז ס'איז נישטא, אוודאי איז דא. דעטס וואי פיפל געט ווערי קאנפיוזד. א קאמפיוטער קען וויסן? א קאמפיוטער קען זיכער נישט טראכטן. ער קען וויסן. קיינער טראכט נישט אז ער קען טראכטן. עי איי ווייסט. לאמיר זאגן ער ווייסט.
לאמיר שוין זאגן אז ער ווייסט. וואס הייסט טראכטן?
אז איך טראכט.

ניין דאס איז די חילוק פון פון ניין צו טראכטן כפשוטו איך וויל נישט סתם מיסטיפייען גענוי נאר מיסטיפייען נישט חלומ'ען חלומ'ען איז חלומ'ען ס'איז אויך א גרויסע ענין אבער טראכטן מיינט למשל אויב איך למשל איך זאג נאר א משל א בעיסיק משל יו העוו טו טריי באט עגעין ס'איז א לאט אוו פיגור דיס אוט אזוי ווי אין ליובאוויטש אין ליובאוויטש זאגט מען קענסט לערנען א שטיקל תורה איך קען קענסט קומען צו די קורס פון פרופס אוו גאד'ס עקזיסטענס

וויאזוי פארמעט דעי טיטשער אלגאריטעמס רייט? וויאזוי וויאזוי מאכט מען דיוויידן א גרויסע נאמבער? מ'ליינט דאס לייגט עס אויף די זייט און סאמהאו קומט ארויס די ריכטיגע און קיינער ווייסט נישט פארוואס יא? דאס הייסט נישט געטראכט דאס הייסט דאס איז נאך א מעקעניקעל זאך געטוהן רייט? אויב ווילסט פארשטיין פארוואס ס'ארבעט דא גיבסטו אלעמאל א געוויסע פרוף רייט? דעטס קאלד נאואינג פרופס אין מעטס יוזשעלי רייט? יו ווארק טרו איט ביז ס'מאכט וועט אז מ'קען זאגן וועט אינטואיטיוו באט יו ריעלי אנדערסטענד וואי דאס

צו ווערן א מעקעניק דארף איך וויסן אלע פארטס פון א קאר, אבער מענטשן וואס ענדזשויען עכט מעקעניקס און קארס, זיי ענדזשויען אויסצוגעפינען וויאזוי די קאר ארבעט, רייט? ער טראכט עס דורך, ער צונעמט עס, נישט ווייל ער דארף מארגן פיקסן די קאר, פלעין ווייל ער וויל פארשטיין וויאזוי די ענדזשין ארבעט, רייט? די זעלבע זאך איינער וואס האט ליב מעט, ער נישט, ער וויל נישט קענען ענטפערן אלע, ווייל א קאלקולעיטער קען ענטפערן אלע מעטס בעסער פון אלע מעטאמאטישאנס לכל הדעות, נישט קיין שום מחלוקת. יא, נאר וואס, מענטשן וואס האבן ליב די חכמה פון מעט'ס, וועל מעיבי דער איז סאם עדווענסד מעט'ס, נאכנישט אויסגעפיגערט, מארגן וועלן מיר עס אויסגעפיגערן דאן פרענד, אבער חוץ פון דעם, מענטשן וואס האבן ליב מעט'ס, ער קען, ער האט ליב אפילו פשוט'ע מעט'ס, אריטמעטיק, ער גייט אויספיגערן וואס, פארוואס באמת איז איינס און איינס צוויי, ס'איז קיין אינטערעסאנטע שאלה, יא, ראסעל האט געטריבן דריי ווענדערן, נאכנישט אויסגעפיגערט פארוואס, פארוואס איז איינס און איינס צוויי, נאר וואס איז די שווערע שאלה, אקעי. און ער פארשטייט דאס, און ער טראכט וועגן דאס, דאס טראכט ער, און דאס, דאס דאזענט געט אולד, רייט? עווערי טיים הי טינקס עס, אויב ער לערנט א שטיקל מורה נבוכים וואס האט אים געפראווט אז ס'איז דא א גאט, רייט? רוב מענטשן לערנען עס, און זיי גייען אהיים. מ'דארף, אויב די רמב ם האט נישט געטראכט, און די רמב ם געטראכט יעצט פארן דאווענען, גייסטו יעדן טאג זיך דערמאנען, טראכטן די די זאך, אז דאס גייט זיין דיין דאווענען, נישט די גאנצע זאך, רייט? און ער גייט עס, און ער גייט עס פארשטיין, און ביי די וועי, ווי אר נאט יוזט טו אנדערסטענדינג עניטינג.

קאנעקטס טו סאו מעני דיפרענט טינגס, יו סטארט סיאינג האו קענסט עס אננעמען, למשל איין נפקא מינה איז למשל, און ס'שטייט אויך אין פריערדיגע ספרים וואס יו קען עקספלעין איט אין א דיפרענט לענגווידזש און א דיפרענט, א האול דיפרענט וועי, רייט? איינער וואס קען נאר תניא ווייל ער לערנט אסאך תניא, ער קען דיך נאכזאגן די גאנצע פרק ביי פרק די גאנצע מהלך מיט אלע פרטים און אזוי ווייטער, איינער וואס האט עס געטראכט, זיי ווייסט עס, האט אקטיוו נאלעדזש, האט אמאל געהאט אקטיוו נאלעדזש, זי קען דיך זאגן די גאנצע איידיע אן זאגן קיין איין ווארט וואס שטייט אין יענער ספר. רייט? קאוז זי נאוס די איידיע, די איידיע איז דאך נישט די ווערטער, די איידיע איז נישט די מאמר חזל וואס זי ברענגט אריין, די איידיע איז די איידיע. זי קען עס מסביר זיין אויף ענגליש, קען עס מסביר זיין אויף, יא, איך האב נישט געזאגט די רבי, וואטעווער, קומט זיך גענוג חסידישע מעשיות. בקיצור, טראכטן איז א זאך וואס מען דארף זיך אויסלערנען, ס'איז א גרויסע עבודה. און סעים טינג איף יו ריעד א בוק, ווער איז יוזט טו ריעדינג ווערי קוויקלי, איווען, איווען בוקס דעט אר הארד, ווען מ'ליינט עס ווי שטאט ס'איז, מען זאל פארשטיין די מהלך, דארט די די ריעל ריעל בוקס אר נאט מענט טו בי רעד קוויקלי, דער מענט אז יעדער ער פרעגט א שאלה יעצט טראכט וועגן די שאלה, דאס א עקזעקטלי עס שטימט ס'איז א גוטע קשיא, נישט צו אפצופרעגן יענער אדער זען טראכט ער דאך די קשיא א שאלה, וואט קיינד אוו תירוצים קען איי טינק אוו רייט, די האול עבודה העיר, איך מיין למשל מיין שיעור מיין איך איך מאך א טעות איך מאך סאך צו שנעל מיין שיעור איך זאג איך זאג א גאנצע שעה א גאנצע מהלך שוין די קשיא מיט די תירוץ נישט קיין וועג.

זאגט א דריימער זאגט מען קען נישט וויסן וועגן אים, אקעי מען קען וויסן א א פסיכי פרוף אז ער עקזיסט פון די וועלט פון וואטעווער, פיגור איט אוט, טעקסט וואן דעט איז איזיער טו אנדערסטענד דען איז כוונת קרישמע, איך מיין אז די רמב ם רייט. וויסן די פשט. יא, אבער וויסן מיינט טראכטן, נישט חזר'ן, אפילו נישט חזר'ן די פרוף, פראווען די פרוף, רייט? ס'דא א חילוק פון חזר'ן א פרוף און פראווען א פרוף, רייט? איטס א האול דיפרענט איז איז א האול דיפרענט פארט אוו יור ברעין האול דיפרענט פארט אוו יור מיינד האול דיפרענט פארט אוו יור סאול שוין דאס איז שוין אסאך עבודה איך קען נישט אזויפיל אבער עס איז אמת אז איך דארף גיין אסאך סלאוער בעזהשם שוין. שבת.